Jiena Sharon Sultana, il-kuratur tal-Mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija ta' Malta. Illum qegħdin hawnhekk biex nitkellmu fuq oġġett minn żmien il-preistorja illi forsi ħafna minnkom anke jekk forsi ġejtu żżuru l-mużew għax tinteressakom dak il-perjodu jista' jkun illi forsi laqas biss innutajtuh ġol-vetrina. Normalment meta wieħed jitkellem fuq il-preistorja u jitkellem fuq l-istatwi, l-iktar statwi li jiġu f'moħħhom huma l-mara rieqda u l-istatwi l-oħrajn li huma assoċjati mal-perjodu tat-tempji. Però din l-istatwa partikolari hija differenti mill-oħrajn, kif se nkunu qegħdin naraw. Dan l-oġġett li huwa pjuttost żgħir, fil-fatt ma fihx iktar minn żewġ ċentimetri, huwa magħruf bħala l-koppja mgħannqa, bl-Ingliż ngħidulha the embracing couple. Dan l-oġġett instab fit-tempji ta' Tarxien. Ta' min wieħed jgħid li t-tempju ta' Tarxien huwa wieħed mit-tempji megalitiċi li għandna f'Malta. Għandna oħrajn bħal Ħaġar Qimu, l-Imnajdra u anke ovvjament il-Ġgantija, Għawdex, illi jiddataw għall-perjodu tan-Neolitiku. Il-perjodu Neolitiku mill-bidu jibda fis-sena 5900 qabel Kristu u jibqa' sejjer, però dawn it-tempji megalitiċi inbnew għal madwar is-sena 3600 qabel Kristu u baqgħu jiġu użati għal fuq minn elf sena. Fihom sibna diversi oġġetti illi jindika illi dawn il-postijiet megalitiċi hemm indikazzjoni li kienu użati, kif għedna, għal fuq minn elf sena. Jista' jkun għal skopijiet differenti. Għadna sal-ġurnata tal-lum ma nafux eżattament għalfejn kienu jintużaw. Ovvjament hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq il-perjodu preistoriku, ġifieri dak huwa diffiċli li ngħidu eżattament x'kien qed jiġri dak iż-żmien u għalfejn kienu qegħdin jiġu użati dawn il-postijiet megalitiċi. Li nistgħu ngħidu żgur hu li dawn in-nies użaw ir-riżorsi kollha li setgħu jsibu biex jibnu dawn il-postijiet megalitiċi u anke użaw riżorsi oħra biex ikunu jistgħu jiddekorawhom dawn il-postijiet u anke ħallew oġġetti ġo fihom. Wieħed mir-riżorsa illi kienet tintuża estensivament f'Malta, apparti l-ġebla li għadna sal-ġurnata tal-lum anka nibnu l-bini tagħna, huwa l-fuħħar, huwa t-tafal. It-tafal huwa riżorsa naturali Malta u minnha kienu jagħmlu diversi oġġetti, fosthom din il-figurina ż-żgħira. Dan l-oġġett, bħalma diġa semmejna, għoli żewġ ċentimetri biss u jekk Wieħed iħares fil-viċin ikun jista' jara tnejn min-nies mgħannqa. Wisq probabbli anke qegħdin jitbewsu, diffiċli tgħid. Però dan l-oġġett huwa partikolari u huwa anke l-favorit tiegħi minħabba l-fatt illi qed jurina l-element uman ta' dawn in-nies. Xi kultant aħna meta naħsbu fuq il-perjodu preistoriku, u naħsbu fin-nies li bdew li bnew il-binjiet megalitiċi li għandna, għandna t-tendenza li naħsbu fuqhom bħala nies lavaċ, dawk li ngħidulhom aħna il-cavemen, jgħixu fl-għerien u mhux eżattament b'ħafna komunikazzjoni u hekk. Però tajjeb illi ngħidu, jiġifieri dan l-oġġett hawnhekk qed jurina tnejn min-nies mgħannqa. Dawn kienu nies bħalna, nies bi bżonnijiet fiżiċi bħalna, nies b'emozzjonijiet bħalna. U partikolarment għalhekk illi huwa l-oġġett favurit tiegħi. Ħafna kif għedt qabel, hemm ħafna nies forsi iktar jassoċjaw il-preistorja ma' statwi li iktar nafu bihom u li huma iktar magħrufa, però dan l-oġġett partikolari jagħlaq qisu l-perjodu tat-tempju b'mod li nistgħu ngħidu isma' dawn kienu nies bħalna. Ma kellhomx ir-riżorsi li għandna aħna llum il-ġurnata, però naħseb li minkejja l-fatt li ma kellhomx ir-riżorsi li għandna aħna llum, xorta rnexxielhom iħallulna legat ta' kultura qawwija li aħna l-Maltin żgur għandna għalfejn inkunu kburin biha.